Essalowmaleýkim dostlar doganlar siz bilen aýnazan bir aý işläp nähililik maşyn alyp bolýa diýen wideo çekim wot şo wideony gowy gördüňiz we gymmadrak maşynlaram çekýäýiz at diýipýatdyňyz şu gün size bir ýyl işläp germaniýada nähililik maşyn alyp bolýanyny görkezmek isleýän geliň onda başladyk wideomyza. Ynha dostlar bu ýerde bemba serwis size täze bembeleri görkezjek.

Ýewro eken, şu şuň bahasy on dokuz müň dokuz ýüz elli ýewro dostlar, ýigriminji ýylyň maşyny. Muňa bärde arzan amma bula mini kuper on ýedinji ýyl bu on sekiz müň ýewro diýýär. Hä şeýle BMW menä modellerinem düşünemok soňky soňky dizelle eken BMW iki ýüz ýigrimi dizel diýýär ýigriminji ýyl Ýigrimi iki müň probegtde ýigrimi bäş müň sekiz ýüz elli ýewro bar. Korobkasy awtomatmyka? Hawa awtomat eken dostlar korobkasy. Mini kuper owadanja maşyn eken. Siz nähili pikir edýäňiz? Owadanmy? Menä owadan gördüm bir hili gelşip gidejek. Ýigrimi iki müň ýewro dostlar bahasy ýigrimi iki müň ýewro. Ýigrimi üçüň maşyny. Ine muny alsa bolýar. Ýedi müň üç ýüz segsen ýedi kilometr geçipdir. Ine bir

BMW Sport diýen ýigrimi ikinji ýyl on müň probegde kyrk bäş müň ýewro däkaçdy. Hawa, kyrk bäş müň ýewro. Gün düşensoň gowy düşer aga. Ynha, ine ýene bir garaja bende. Küpe diýseň owadan görýän, sportiwnyja eken sizeýmeli ýaly görnenok-da. Näçinji ýyl? Iki müň on dokuzyň maşyny, altmyş sekiz müň probegde, kyrk ýedi müň ýewro dostlar. Bahasy kyrk ýedi müň ýewro. Iki ýyl işlemeli bolýan eken muny. Bir ýylda alyp bolanokmy? Muňa bahasynam ýazmandylar. Haý, nähilek görnüşi bu hem sportiwnyý özem modeller. Her hili täze modeller bolan. Bular ýalylaryny öň görmändim men bu näme eken üstüne mi açylýan şu. Muňam bahasyny ýazmandyr dostlar size. Akja bende dostlar akja dört gapyly dört gapyly dostlar ine iki müň on dokuzyň maşyny ak reňkde elli sekiz müň ýüz otuz probeg otuz bir müň dört ýüz elli ewro baha probeg elli sekiz müň awtomat korobka.

Benzine nämäni şunday bir gymmat gelýär. Ýigrimi sekiz müň dört ýüz elli ýewro. Bular ýalaka. Ýigrimi dokuz müň ýewro. Mini-wene-de meňzeýär.

Buna maksat yok.
Ben bir ansaygın bu. Ene dostlar şuna baryp bol yani bir ýyl işlesen gön arkaýyn. Hiç problemsiz. Biziň budjetimize girýän maşyn ýylam 20 mir eken. Ýylam täze 19 müň probekde 19 müň 350 ýewro bahasy dostlar.

iki ýüz elli ýewro. Barsynyň bir hili öňler meňzeş gelýär. Ýigrimi müň sekiz ýüz elli ýewro. On dokuz müň sekiz ýüz elli ýewro. Ana taýda neme-de bar, elektriçeski BMW-de bar. Muny göreliň.

On üç müň probegde ýigrimi müň alty ýüz elli. Ine bir ýyl işleseň her kyn kim ýaly elektriçeski BMW münse bolýar. Bu owadan eken. Akja. Sportline diýen. On dokuzyňky elli dört müň probegde ýigrimi dokuz müň ýedi ýüz elli ýewro. Benzin Korobka näle awtomatmy? Awtomat korobka dostlar. Bärde mehaniki kän bolansoň ondan korobka näle kel. Goňur ryžy diýilýämi ryžy ýogy goja salon. Tam mebel zat ýaňky näme bilen. Uzunaram owadanjy. Men şun ýaly alsa bolýar. Ýöne bir ýyl iki aý, bir ýyl üç aý işlemek gerek. Oho, jyplarem agar eken. X-Trackmikä bu? Näme? X alty eken. BMW X alty. Ýetmiş müň ýewro dostlar, bahasyz. Ýetmiş müň ýewro. Ýigriminji ýyl, elli müň probegde, awtomat korobka, üçlük motor. Ýetmiş müň ýewro dostum. Ol ýetmiş alty müň ýewro, bu-da X alty. X bäş ýetmiş müň ýewro.

Dostlar ýaňky ýerdära maşynlar gymmadrakdy. Indi siz bilen birazajyk arzanrak maşynlar hem göreliň hany. Hä Peugeot diýä. Näme ol? Peugeot partnýor diýä. Ýyly näçe iki müň on sekiziň maşyny dizel motorly Ýetmiş ýedi müň probeg we on üç müň dokuz ýüz togsan ýaňaýan ol örtme. Ýa meselem siz şuny alsaňyz bolýan eken. Şansynam alsa bolýar. A agaý Citroen eken. Citroen Berlingo on üç müň dört ýüz togsan ýaňaýan. Iki müň on dokuzyň maşyny. Bu-da dizel ýörä. Togsan dokuz müň probeg. Citroen Berlingo bu-da. On sekiz müň ýewro diýýä, on dokuz puluň maşyny. Segsen bäş müň geçen. Mersedes Benz. Mersedes Benz Brabus Edition iki müň on iki. Ýigrimi bir müň ýewro. Diýeli köneräk eken. Bir ýüz ýedi müň probeg. Iki gapy, iki adamlyk. Owadanjy, erbetde. Öň maşyn. Şkoda ýitýän ýanaşma. Şkoda Rapid. Şkoda. Karoçke, tuwanyňky ýigrimi sekiz müň bäş ýüz ýewro ikilik dizel awtomat korobka, probeg ýetmiş bäş müňe çen, gowyja maşyn.

Citroen Grand C4 on sekiz müň bäş ýüz ýedi adam gitdi. Iki müň on ýedi maşyny bir ýüz on dört müň probegde. Şkoda Superb. Ýa gowja şular. Ýigriminji ýyl Ýigrimi dokuz müň ýewro, togsan dört müň probeg, awtomat korobka, ikilik motor. Bu neme-de bu? Uniwersal. Volvo bar. Döwülmeýän maşyn. Berk maşyn. Siz näme pikir edýäňiz, Volvolar gowumy? Bular-a gowy görýän. Täze ötýän bu. Ýigrimi birinji ýyl, kyrk üç müň ýewro, on dokuz müň probegda. O, paçti täze eken bu. Kia.

Togsan bäş müň probeg, dizel, awtomat, ikilik dizel motor. Bolcun. Täzeje zat döwüldi. Şkoda. Volkswagen Tiguan diýýä. Mehanika ekeni. On alty ýarym müň.

Kiçik gäz. Neçem bol sene dört adam. Gowy. Mehanika. Owadanjy üçin. Yzyndan. Goýaly. Gyzly renk has. Gyzlar üçin. Gowy derler. Skoda Fabia. 14 müň ýewro. 19 maşyn 32 müň probekti.

Ýola ýakyn otdurlar herälde. Ýigrimi bäş müň ýewro iki müň on sekiziň maşyny bir dört motor dizelmi togsan sekiz müň probeg näme eken benzin eken awtomat korobka gowy. Gowy owadan yzyndan ekonomny býujet nime aýarýaňyzlarda. O pižo bir ýüz sekiz kiçijek pižo mehanikada eken garaz dese. Peugeot bir ýüz sekiz, benzin, birlik, iki müň on bäş diýýär, ýyly ýetmiş dokuz müň, probeg, sekiz ýarym müň bahasy bar dostlar. Bärde ene Seat Mii diýýär. On üç müň ýewro, iki müň on bäşiň we maşyny elli sekiz müň probegde, awtomat, korobka, birlik, motordyr. Bizjek, bu-da Gowja. Kompakt inje maşyn. Ýene ýanki ýaly Fiat ak reňkde. Fiat 500. Rahat zat aýaga oturýandyr. Skoda ikilik dizel diýýä. 42 müň ýewro. 21 10 müň probeg. Ýedi adamlyk eken. Gowy on müň probeg bolsa. Täzeje zatda on müň probeg. Kän zatdyr. Dostlar ine bir nýazjygam maşynlar bar ine Gelentwagen. Nähili gowy görýäňiz mysl üçin. Maňa bilmeýän göwnümden ýaraýan edil bu model-a ýalňyşmasam. Köneräk öýtse. Kök kişi aýtýar, uwazik ýaly aýdýar. Uwazika-da meňzemän durana şu görnüşler. Nemetski uwazik diýýärler ony. Bir 2005 mi, öňki ýyllarda bolmaly. Soňkular-a däl.

Hany geliň hany göreliň şu taýda. Has betler bar indi. Betler, betler diýerler şonda. Açyk bolsa. Düşürmek bolýan bolsa wideo. Bolýandyrmy? Şeýle daşyndan görkezäýin mesem onda. Lamborghini bar taýda.

Olara pul bermänem alyp bolýar öýtýän. Epesli wagt duranam indi eýesini tapyp, birez şkola alyp berseňem berermikä diýýän. Mazda. Köp wagt bäri döränmi? Dörän bolsaňam sebäbi. Neme-dä? Bärsini görýäňizmi? Pläsläp gidipdir-dä, näme diýýä. Köp durandygy bildirýä maşynyň, ýaly. Volkswagen Bora diýýä. Onuň içinde ýörgünli şo görnýä. Ay, yıllar boyunca yatan mı bunun için? Toyota Corolla var dostlar. Hiç merak etme, yatır mı? Tigirler atlar ne medik gitsin. Durmakdan ýaňa ýaşuly bolup gidipdir-ä. Durup çüýräp barýar aslynda. Iki gapy-da. Ot ösüp başlapdyr indi maşyndan. Bir Hudaý bilýär. Açyk bolsa, içme gerek-dä.

Bu gowja Mercedes eken, owadan. Dostlar, wideo göwnüňizden turan bolsa, wideo laýk basmakly, dostlaryňyz bilen paýlaşmagy elbetde unutmaň. Indiki wideolarymyza çenli hoş sag boluň.